Үтүө үүммүт саҥа ыйынан буоллун күндү ытык-мааны сахам дьоно сэргэтэ! Биһиги үктэннибит сэтинньи ыйга. Бу сэтинньи ыйбыт баай байанай ыйа диэн буолар. Сахаларга биир саамай эмиэ ытыктанар, сүгүрүйэр ыйбыт. Тэтини ый суолтата аһа элбэҕинэн уратыланар. Кыһын кэлиитэ идэһэлэнэллэр, муҥхалыыллар, тайахтыыллар, мас көтөрдүүллэр. Бу кэмҥэ ас-үөл элбэх кэмигэр, элбэхтик уруу буолар, малааһыннар тэриллэллэр. Онон саха олоҕор булахан суолталааҕый.

араастарыгар үөрэтэллэр. Дьахталлар мустаннар иистэнэллэр, эдэр кыргыттарын иис араас идэтигэр үөрэтэллэр. Сэтинньи үксэ добдурга кэмигэр сөп түбэһэр. Добдурга диэн уу мадараан тоҥор кэмэ. Хаар чараас, онон мэһэй суох буолан, киһи ханна баҕарар хайа баҕа хайысхаҕа тиийэр кыахтанар. Бу сэтинньи ый бэлиэлэрэ таҥарата байанай буолар, ойуута ох буолар, суолтата сатабыл, тыла, ук, сулуһа, кэһэх сулус, бухатыыра, тамаллаайы, бэргэн куота, нуоралдьын куо, мала хойгуо, тыаһа хобо, үүнээйитэ долохоно, көтөрө улар, кыыла киис, аһа хаам диэн буолар. Бу ыйга күммүт-дьылбыт, сэтинньи ыйбыт кыһыҥҥы кэмҥэ киирии буолар. Сэтинньигэ кыһын хайдах буолуон дуу, эбэтэр саас хойутуон дуу, эрдэлиэн дуу быһаараллар. Сэтинньи ыйа сааскы ыам ыйын батыһар. Сэтинньи ый Алтыһыыта уон бэһис күҥҥэ түбэһэр. Туомнара Байанайы олордуу, Байанай олоруоҕуттан айыы дьиэтэ булчуттарга булугас-талыгас, сатабыллаах дьоҥҥо алгыс этэр кыах үөскүүр. Бу туоммут сэтинньи ый иккис, үһүс күнүгэр оҥоһуллар. Уруу тардыыта диэн үгэс эмиэ баар. Үөскүөхтээх ыаллар тускулларын оҥорор алгыс, уруу тардыыта дэнэр. Бу туоммут сэтинньи ый хэттис күнүгэр оҥоһуллара табыгастаах буолар. Ону таһынан сайдамҥа киллэрии, уон икки сааһын туолбут оҕолорго аналлаах туом. Туом сэтинньи уон икки күнүгэр оҥоһуллар. Туорумньу дуома диэн эмиэ баар. Туорумньуннан дьарыктанар дьоҥҥо туспа алгыс оҥоһуллуон сөп. Бу күн кэргэнэ суох, отут саастаах дьоҥҥо эмиэ туспа алгыс оҥоһуллар туома баар буолуон сөп. Бу туом ый уон сэттэ күнүгэр дылы ыытыллыан Сөп. Күөсүт алгыһа диэн баар, аска алгыһы биэрэр туом диэн баар, ол туомнарбыт сүүрбэ күҥҥэ диэри оҥоһуллуохтарын сөп. Сэтини ый күнэ-дьыла билгэтэ. Сэтинньигэ түүмэх түһэн барар. Түүмэх диэн син биир кыраһа курдук кыракый хаар буолар. Уу паара тоҥон хаар буолан уонна сиргэ түһэр. Түүмэх үксүгэр булута суох буолар. Эһиилги сыл хайдах буолуон түүмэҕинэн быһаараллара. Түүмэх элбэх буоллаҕына, Үрүҥ дьылы кэтэс диэн. Түүмэх аҕыйах буоллаҕына, курааны күүт диэн. Ый ортотугар, ол эбэтэр уон төрдүс күҥҥэ сылаас таҥаһы кэтэр күн. Халлаан номнуо тумнуйан барар, киһи кыһыҥҥы таҥаһын кэтэр. Ый бүтүүтэ сэргэ төбөтө сэтэриччи тоҕор тымныыта түһэр. Бу өссө аан-даан тымныыта буолбатах эрээри, бу лаппа тымныйар кэм. Күн сиэлитинэн күрэнэн барар, хараҥа номнуо улаатан киирэн барар, сэтинньигэ кыһын хайдах буолуон, саас хойутуон дуу, эрдэлиэн дуу билгэлииллэрэ. Сэтинньи тибиитэ элбээтэҕинэ, үс буолар оччоҕо саас тоҕус тибии түһэр. Бу түбэлтэҕэ өҥ дьылы күүт диэн буолар. Сэтинньи ый эппиппит курдук ыам ыйын батыһар. Сэтинньи ый алгыһа. Ук

Күн Күндү сахам дьоно-сэргэтэ бу Байанай ыйыгар сорсуннаах булчуттарга Байанайдара тосхойдуун, кыһыны этэҥҥэ туоруурга элбэх ас-үөл хаһаалыннын, бука бары чэгиэн-чэбдик сылдьыаҕын, этэҥҥэ буолуоҕуҥ.